natsa kwawabva kwaunoenda usiku itsumo yekunyika kuno chinotinatsa kwaunoenda kwawakabva ndokurima Ko ndingadirei kutsvaga dzvene kumuzinda wezvitunha zvinofunga kuti zvine uchenjeri izvo zvizere kunyepa neunyengeri? Hapana kuyanana parima nechiedza, kitsi negonzo hazvigarisane. Handina nguva yokutsvaga dzvene kune vari kwandakabva kusvika vabviswa kwandakabva neakandibvisa kwandakabva tese totaura mutauro mumwe chete toti kwatakabva hama ndakaumburudzwa ndikashungurudzwa nevaitibvisisa mazakwatira kubhadharira kunamatirwa hanzi pfuma igovafararira misodzi inoti mokoto kana ndikarangarira kushaya zivo kunoparadza hama yangu asi kune akandisanangura akandibvisa kwandaiva akandiisa pandiri nhasi ndava kuona kwandakabva kwandakabva kwaiva nemakuva azere maruva matoti enjiva achidyiwa uchinzwa mumwe achitoti ndamasuwa mbudzana achikwatiswa mumukaka wamai vake chichitonzi chamakuva angu chevhangeri kuridza mhere ndikwaane mhete asina anoridza mururu kufarira mharidzo inenge makuhwa kuparidzana pachavo muridzi webhaibheri vomusendeka kukadaro sechinwango chapedza basa chinzwa mahameni aibuda kumashure mufundisi wepahuzeta achizviti pasta Zvakare, muverengi woitsvaga yahabhakuku bhuku mutestamende itsva madzimai ongoti tichaita sokudaro mufundisi vanzi vaiverenge chapter 6 yemadzimambo yechitatu kwandakabva ko vaigorizivirai pebhaibheri ivo vairiona kamwe chete pavhiki semugovera chinzwa kutaura hanyanisi nembatatisi panguva yekupupura nekugovera chavaingogona chete kutuka nekutsoropodza vakamurovera sezvinonzi vaiva nerudo naye ngairambe kunaya unzwe matukirwo avaimuita mvura yobikirwa doro kwandakabva kwaisapisa kwaisadziya kwaiva kwakatonhora kuti no rima rinenge usiku utatu rinobatika rakati ndo tsinga dzoti tare tare mabvi opondoka sembudzi pazhozhowa kugwadamirwa tisingazivi jehovha tozvisimbisa tiri kufamba murikiri kusina mavhiri tichiuchovha usiku utatu ndisina sadza mugomo kunamatira mbereko hanzi nhamo yangu maitadze here mwari zvikazoshamisa haasi mwari nzeve dza dzakagugwa hapana chataiwa dzainge dzamaukazi mufaro mukuru nhasi ndotetena pamwe nokun'en'ena ndiri patafura yeumambo zviri nani kuwana domwe rimwe remvura yeupenyu ndirimo pane kuwana mukombe wewaini yechipfeve ndisimo dimbura hama yangu dimbura dimbura chingwa ichi tidye tese zuva ranhasi nokuti zvaisavako kwandakabva zuro uri hama yangu nekuda kweropa kwete zvemutupo izvo ndezvevari kwandakabva kana ndebvu dzotsva mukoma wangu tinodzimurana tsoka dzine tsvina idzi ngatigezane tiri vana vemudanga rimwe ngatisatungana usatarisa uwandu hwadziri mudanga utarisa dziri musango worwadziwa kwadzinorohwa matumbu ndokwadzinomanyira pazere nhunzi pakaora vakazara izvezvi kwandakabva havana kufara pandakabva vaida kuti tirambe takawanda kwandakabva vanokoshesa uwandu hwevanhu kwete vhangeri asimbwa mhenyu iri nani pashumba yakafa vapenyu vaviri vari nani pazvitunha zana ndiko saka kuchidzidzira yacho yakamanikana ndiyangu nive hama yangu kwete vari kwatakabva tikagaragara totidimbura hama yangu dimbura dimbura tidye tese zvaisaitira kwandakabva zuro kuzere kukara nekuzvitutumadza hakuna dzidziso uku vakomana vekomatemo vakatogomadza vasikana gudza rakunge rakatsengwa nemombe dzevavakidzani dzidziso dzinovaka naamai vane uchenjeri zviri kuno takabva neko kurodhipa hakuna chinomera kungagomereiko iyo mbeu iri kuno havandipikise nokuti ndiko kwandakabva kwandakabva kwainge kuchipatara chisina mapiritsi svike kuno kune mundandanda wemajoni series mabhonzo zvichinzi tsengai vanangu kana zvakwidibira munobvunza kwandakabva waiti ukabvunzwa zvakwidibira hanzi wane musikanzwa ndokutumira madhimoni akaukwidibira kwandakabva kwaisava neupenyu ndatenda